котыра котыра мин әйтәм без аны якын белмибез бер беребезне ләйлә минем белән беркайчан да исәнләшми дигән аннан соң чөнки мин кеше белән исәнләшмим ул безнең кеше туфанга әйткәнең бит куркам дип мин аннан куркып мин белмим мин исәнләшкән кебек тоела миңа бәлки мин башта ничектер уйлыйм исәнләшәм дип ә исәнләшмим кебек тоела ну мин егетләрдән куркам каушап калам да Бәлки шуңа күрә дә. Ә былай сөйләшеп киттек Руслан белән. Шундый кызыклы кеше, шәхес булып чыкты. Уртак фикерләр йөртәбез икән. Аннан соң ул синең турында күп сөйли башлады, име теге сокланып инде. Аннан соң теге уртак тема табылды казах музыкасы буенча. О, е.
Иә. И без синең белән бер-беребезгә казах музыкасы ташлап җибәрдек.
Син дә тыңлыйсың икән казахларны? О, мин бик яратам казахларны. Аларның Үзенчәлекле бик теле һәм бик музыкаль булып чыкты. Болай тыңлап торганда теге теге э, шокмаклык тәгәрмәч белән йөргән кебек сөйләшкәндә, ә музыкада башкача. Күп очракта мин әйтәм кешеләргә, мин казах музыкасы тыңлыйм дип әйтәләр, әйтәм имә. Илар, о, Ирина Кайратовна диләр миңа. Әйтәм, юк, Ирина Кайратовна минем өчен казах музыкасы түгел. Белмим, минем өчен казах музыкасы шул. Хәзер генә ул шул.
Мин белмәгән, аларның хит җырлары, алар барысы урыс телендә күпчелектә. Ә мин урыс җырла җыр урыс телендә җырлаган казахларны тыңламыйм. Миңа кызыту, миңа казахча булган җырлар. Ни мәгънәсе бар? Әйе.
Шуңа күрә мин юк инде инде Ирина Кайратовна бит, мин икенче кешеләрне тыңлыйм, бөтенләй казахча булганнарын. Һәм чыннан да аларның ничек шундый сәләтле музыкага карата. Мин белмим, аларның яңгырашы да бөтенләй үзенчәлекле. Бәлки аларның теге мастерлары югарак дәрәҗәдә эшлидер. Аранжировкалары да әйбәтрәк. Ну, күп очракта мин аңлаганымча, үпкәләмәсеннәр, үпкәләмәсеннәр. Күп очракта сорашканым бар, аларның күбесе Америкага барып, яки каядыр Европага барып укыганнар да, киренчеп тор Казахстанга кайтып, инде үзенең казах культурасын күтәреп йөридер. Әйе, шуңа күрә бәлки аларның каяндыр анда, ну, тәҗрибәләре көчлерәк. Тавыш сыйфаты сизелә. Безнеке белән чагыштырганда. Нинди җырны син репетта тыңлыйсың казахларның? Казахларныңмы?
Бер җырчы бар, Оринг Хан дип атала. Ахрысы, ялгышмасам, дөрес әйтсәм. Инде аларны наемнарын әйтә алмыйм дөрес. Табигать дип атала җыры. Гомумән яратам ул җырны табигать. Мин мин гомумән әле төрек музыкасы, әле казах музыкасын шулай тыңлыйм. Бөтенләй менә чумып бетеп, шунда ятлап бетердем кайбер җырларны. Ә мин яратам, иң яраткан җырчым минем ике.

э, Тукай, Тукай Әйе, текстлары беләм, бар Абайны инде. беләм. Абай, менә Абай бар. Һәм ул аңа аның текстларын алып а, ул җырлар җырлый, менә шуның шунысы белән миңа ошый. Һәм әлбәттә аның образы да Нурбәкнең образы коточкыч матур, гел төрле ул. Һәрбер клибында ул икенче төрле. Һәм күптән түгел аның яңа м, пластинкасы чыкты. Анда ул э, менә казах әбиләреннән җырла, җырлатып, казах әбиләреннән шундый элеккеге стильдагы җырларын яздырган иде. Бәлки, ниндидер микс та ясагандыр. Ул менә һәм ул беләсеңме, Илгиз Шәхразиев кебек бөтен казах булган э, җырчылар белән аның фиты бар. Бөтен шуны ул менә шул арка, аның аркасында Дүрмәтне ярткан аркасында мин калган э, казах җырчыларын белә башладым. Чөнки ул бик шулай җырлый. Но ул шу аларда да шулай ук бит инде попса бар һәм э, альтернатива бар. Менә шул альтернативаны күбрәк үз итәм. Ну, табигать ул альтернатива түгел инде. Альтернатива. Син өчен альтернатива, минем өчен ул бөтенләй тек шундый э, попса дип әйтмәсем, аңлаешлы, э, тыңларлык, матур җыр. Ну, юк, ул барыбер альтернатива якынрак. Аларның әле менә бездәге кебек попсасы бар. Э, андыйны тыңламыйм, мин андыйны яратмыйм. Менә соң минем өчен попса. Ә, яңадым.
Э, исемнәрен хәтерләмим миңа мин плейлистка эләгәләр алар миңа фотографияләреннән йөзләреннән уже аңлыйм что бу попса әйтәм юк юк туры килми мулданазар кстати бар искитмәле казах музыкасын син миңа җибәрдең син миңа аны ачтың бәтәч ул бит иң э, менә топ Ни дә? Иң популяр альтернатив чикаларны. Әйме? Мин белмәгән, мин тыңламадым аны. Менә син мені җибәрдең дә битем, а, бу да бар икән дип. Казах музыкасын шуннан башларга кирәк. Минемчә. Шәп.
Дуслар, татар милли проектларын булдыру җиңел эш түгел. Ләкин сез безгә булыша аласыз. Сезнең өчен Бусти-да аккаунт ачтык. Видео астында сылтама булачак, шуннан узып, Сез безгә матди яктан ярдәм итә аласыз. Кайнатма. Э, дуслар барлыгы сәлам, минем исемем Ләйлә. Сез Кайнатма подкастын я карыйсыз, я тыңлыйсыз һәм без бу подкастка чакырабыз сәләтле һәм билгеле шәхесләрне. Э, бу проектны без Болгар радиосы һәм Ями Music лейблы белән бергә эшлибез. Бүген кунакта бездә Зөләйха Камалова. Сәлам.
Әйе. Һәм ул безнең шагыйрә. Дөрес шагыйрә дип әйтмәс идем, дөресен әйткәндә, мин үземне хәзер җыр текстлары язучы дип атарга яратам. Соңрайтер. Соңрайтер.
Ну, бар бит шигырь була өчен башта. Шигырь бит инде ул. Шигырь тексты белән җыр тексты берникадәр аерыла. Чөнки син җыр текстын язганда баштан ук аны аңлыйсың аерым әсәр булмаганын. Аңлыйсың аны ниндидер контекстта тыңларга кирәк икән. ишетергә. Ә, син Нурихан Фәттахның оныгы. Оныгы.
Миңа әни әйтте аны. Кызым, шуны әйтергә онытма, Нурихан Фәттахның оныгы була ул ди.
Менә бит Казанда бердән бер кеше булган икән, син белмәгән. Мин белә идем кебек аны. Менә ничектер әни миңа әйтте дә, мин әйттем, Зөләйха киләчәк менә фәлән фәлән. Менә шунысы, шуны әйтте әни. Ә синең белән без син танышканны хәтерлисеңдер инде, име? Ул очрашуыбызны. Бигүк түгел.
Ул әдәби суд. булган аңа хәтле таныш таныш булмаганбыз юк мин бәлки булганбыздыр мин теге хәтерем начар ну яра минеке дә шул хәтле әйтәм бит мин бер ун тапкыр кешене күрмәсәм мин аны истә калдырмыйм менә шундый әйберем бар чөнки танышасың бик күп кешеләр белән и мин уйлыйм мин бу кеше белән бүтән беркайчан да очрашмыйм инде дим дә мин хәтер исемен исемен сорыйсың да сразу шул ук моментта онытам йөзен онытам кем икәнен дә онытам берничә тапкыр очраткачтан Аннан соң гына мин аны истә калдырырга тырышам, ул кешене. Ләкин сине мин истә калдырдым әдәби судтан соң, чөнки минем өчен бу шок булган иде. Нигә?
Чөнки шигырьләрең матур һәм э, миңа э, ятышлы иде, ләкин нишләптер абруйлы э, шагыйрьләр утыралар һәм әйтәләр, кыз кешегә андый шигырьләр язырга ярамый. Шул, шулар арасында минем әти дә иде. Ну, алар үзләре дә шундый шигырьләр язганнар бит яшьлегендә. Нәкъ менә кыз кеше булган күрәме? Кешегә ярый дип әйтте. Тими ничек булды ул? Э, анда бит шул әдәби э, судны без инде шоу итеп төшерергә булган идек. Идел журналының ул шундый проекты. Һәм э, беренче тапкыр мин төшергәндә, мен әйтәм, әйдә башта ясап ясыйбыз подсъем. Әти, минем әтием синең Адвокатың иде ул ниме? Ә кем булган исән сиңа каршы чыккан? Менә хәтерләмим ансын.
Аны исеме ничек әле ул?
Рифа Рахман булмадымы?
Шул булды, әйе, әйе.
Хәм әтидән подсъема сим инде, әти адвокат бит инде, и әти сөйли инде. Менә мантыгын аңлыйм, аны билгеле шәхес буласы килә, шуңа күрә шуннан башлый да инде уланы ди инде. Шундый эротик шигырьләрдән башлый. Ләкин хатын кызга мондый шигырьләр язу дөрес түгел. Мин әшәй микрофон белән утырам әти яймә, әти шундый җимләнә әйтә дә, Нәрсә дим? Дим идем, нәрсә? Синең мәйтәм, ике кызың була торып, син шундый сүзләр әйтәсеңме мәйтәм? Алай булырга тиеш түгел бит, син бит андый фикер йөртергә тиеш түгел. Син бит кызларың бар. Менә без әтимен шулай спорлашып алган момент хәтерим. Син нәрсә дип уйлыйсың менә? Ничек син үзеңне яклар идең? Ә, минем өчен ә нинди аермасы бар хатын кызны ир кешене шул ук фикерне белдергә хакы хакы бар бит инде. Син хәтерлисеңме ул юлларны? Менә кайсы юллар өчен сине анда судка биргәннәр? Бик үк хәтерләмим.
Дөресен әйткәндә, ул э, әдәби суд безнең шундый Идел журналына промо шундый бераз гына акция булды инде. Һәм анда мин бердәнбер әдәби судта якланмаган кеше булдым. Әйе. Чөнки син гаеп ителгән. Чөнки син адвокатым минем әти иде. Ул да сиңа каршы чыккан.
Юк, миңа калса, теге ул берничек тә мине Ну, минем кәефемне төшермәде. Язарга теләгемне бетермәде. Мин аңа хәтта үк язмый башлаган инде шигырь.
Ну, анда ниндидер булган әйсинең э, каядыр кереп, э, э, синовал түгел инде ничек ничек бузган әй ну анда э, абзар атлар шундыйрак инде шундый җирдә егет белән кыз бер берсен анда анда анда юк анда юк шундый э, подробности дип әйтә. Әйе, инде ачыктан ачык язылмаганда, анда символизм белән син җиткерәсең э, егет белән кызның якынлашуын дип аңлыйм мин аны. Ләкин шул да кешеләргә начар тәэсир иткән булып чыга. Юк, алай начар тәэсир иткәндер дип уйламыйм инде. Аны әйбәт кабул итүчеләр дә бар, бардыр дип уйлыйм. Ягъни андый теге җәмәгатьчелек тарафыннан индер миңа карата начар сүзләр булмады бугай. комментарийларда карап чыккан. Син кая калдырасың, кая чыгарасың социаль челтәрләреңә? Шигырьләрнеме? Әйе.
Мин аларны чыгардым. Әйе, без аны Идел журналының сайтына чыгардык, чөнки журналның үзенә аны чыгармадылар. Ә нигә микән?
Ну, цензура.
Әйе, цензура.
Шунда менә шул оптырата. Ә хәзер син сонграйтер булып чыгасың, җырларга шигырьләр язасың, юллар. Кемгә яздың инде? Ох, мин хәзер инде йөздән артык җыр яздым булып чыга. Кайчакта санарга тырышып карыйм, ләкин килеп чыкмый. Э, минем иң яраткан э, җырлар, язылган җырлар ул Амаш төркемендә. Э, практически бөтен җырларда мин язган, мин бик горурланам. Амашны бик-бик яратам, аларның егетләрен бик яратам. Вот. Илгиз Шәйхразиев белән без периодически җырлар язабыз Ислам Валиев белән бергә. Мәсәлән, Ау җыры. Ул шулай бик популяр булды һәм радиода да яңгырады. Болгар радиосында бугай. Ә син сизәсеңме менә шундый менә э, э, текстларны язган кешеләрне, аларны яктыртып чыкмыйлар бер кайда да? Әйе, ул нормально. Ягъни без чит илдә дә ничек кем язганын белмибез, бездә дә кем язган бию белмибез.
Менә бирәләр бит премияләр ниндидер җырчыларга, җыр өчен алар чыгалар, алалар ул премияләрне. Һәм шул премияне алганда да күп очракта күбесе әйтми. Менә бу җырны бу язган ие, теге язган ие дип. Шул мизгелдә дә булса да, син бирин син 5 секунд э, теге юлдызлыкны дип уйлыйм инештән генә. Нигә әйтмисең син аны дип. Ну, гомумән алганда ие. Менә э, Илгиз Шайхразиев белән э, нигә эшләвеше, чөнки ул салпыягыңа салам кыстыру остасы. Ул һәрвакытта да сине әйтеп куярга кирәк һәм кирәкмәгән урында бик бик оста. Тагын кемнәргә яздың? Тагын берничә попсовый җыр язып караган бар. Тат культлап кысаларында күп шактый гына җыр иҗат ителде. Шулай ук мин бик яратып тыңлыйм үзем яңадан ул җырларны. Шул. Тагын, тагын нәрсә? Тагын кемгә яздым мин? Тагын мин Джунга язырга телим. Һәм мин инде яза башладым, ләкин алар әле аның турында белмиләр. Менә хәзер беләчәкләр, карасалар бу подкастны. Кызык. Ә, Мин үзем әйтәм бит, менә у- а- Амажны да тыңларга яратам. Мин белмәгән имеш, син әйтмәсәң, менә хәзер. Мин белмәем, син аның текстларының авторы икәнен. Әйе, тыңлап карагыз, анда кызык кына текстлар, гомумән алганда. Ә син ничек каян табасың илһам? Менә ничек син әйтәсең? Менә бу группага языйм әле. Менә Джунга язарга уйлыйсың син, әйме? Язгансыңдыр бәлки инде. Һәм ничек син теманы сайлап аласың? Джунага конкретно аларның музыкасын тыңлагач, башка җырларын тыңлагач, минем язарга теләк туды космос турында. Чөнки аларның шундый бераз космический э, тавышлы тавышлы тавышлары һәм мин уйладым, Боларга космик альбом чыгарга кирәк дип. Һәм э, чыгарга кирәк, һәм аны мин язарга тиеш дип уйладым да, һәм яза башладым. Инде ике э, шигырь, ну, менә текст яздым, әле җибәрмәдем аларга. Һәм мин сине гел күрәм инде Руслан белән, ирең белән бергә һәм балагыз белән бергә сез гел йөрисез. Э, сез ничек шулай балагызны э, менә бу мөхиткә кертеп җибәрәсез? Э, ничек тәрбияләдегез балагызны? Шуны тыныч кына Ну, тыныч дип инде кешегә комачаламыйча йөрергә менә шундый мөхиттә. Белмим. Юк, анда сер юкмы? Юк, юк, ул шундый.
Ул тыныч, шактый. Аңа шулай ук музыка шуй ул биергә ярата. Һәм шуңа күрә без аны Ями мюзик концертларын алып барабыз һәм бергә биибез өчәүләп. Һәм сез шундый тыныч әни, Мин шаккатам. Кайры йөреп китә балаң, син теге менә була бит шуны әниләр куркып йөри торган. Ә син бай күз күз белән күрәсең, кырый күз белән генә. Теге балаң кая йөргәнен. Ул кем беләндер инде биеп йөри, кем беләндер кочаклашып утыра. Мин әйтәм, менә Зөләйхага ничек рәхәт. Теге бала үзе үзенә нидер кызык табып йөри. Мин ялкау әни дип әйтәм мин. Ялкау. Аның бит туктаусыз теге күпме энергия китә. Аннан соң Казанда бит бигрәк тә шундый күп таныш булган урыннарда танышлар бик күп. Әй, син бит әле эшлисең ул вакытта менә кайсыдыр мизгелләрдә мин күрәм, син бала белән киләсең, кемнәндер интервьюлар алып бирисең, ниндидер видеолар төшерәсең. Ә балаң яныңда каядыр йөгереп йөри, эшләүче әни булып чыгасың инде син. Мин тырышам инде, бөтенләй берне баланста тотарга. Ә нинди проектлар бар синең тагын? Э, шул җыр язу белән э, мин тагын Идел журналында эшлим. Ярты ставкада. Э, официально мин сайт редактор булып торам, ләкин чынбарлыкта мин э, журналга материаллар язам. Һәм башка төрле белдә катнашам. Миндә фән рубрикасы бар. Мин бик э, ярата башладым фәнне, һәм аны хәтта җыр язуда да куллана башладым. Ягъни, мәсәлән, мин физика турында бераз беләм, космос турында бераз беләм дә, һәм ул белгән әйберләрне Ә ниндидер сәнгати образлар да кулланам. Фән гомумән бик сәнгати әйбер булып чыкты минем өчен. Ә нинди фән кайсысын?
Химия. Ну, мәсәлән, космос.
Космос. Яки физика.
Мәсәлән, һаваның авырлыгы. Син белгән инде һаваның авыр икәнен чынбарлыкта. Ә ничә ничә
килограмм? Астынып тора монда. бик бик күп чынбарлыкта бик күп без аны сизмибез чөнки гравитация булганга менә нәрсәгә без аны сизмибез гравитация аркасында түгел э, беренчедән басым аркасында без аны суның нинде күрәбез өслегендә күрәбез анда да бик каты түгел шикелле ул чынбарлыкта ул бик зур зур басым без бары тик э, күнеккәнгә күрә генә аны сизмибез ә син менә физиканың фәненә нинди телдә өйрәнәсең мин э, ешрак шул научно популярный әйберләр укыйм яки карыйм

кызыклырак галимнәрне табарга тырышам Татарстандагы. Мәсәлән, бәлки без якындагы арада бер егет белән әңгәмә эшләрбез, ул йолдыз ачкан. Йолдыз ачкан?
Әйе. Ул Татарстаннан. Ул татар һәм ул татарча сөйләшә.
Андый кешеләрне табу шундый авыр. Әйе, әйе, алар мөгаен бардыр.
бар нче бизаны табамыз әйтәм бит без кунакка чакырабыз кешеләрне и безнең беренче иң зур проблема э, мәсәлән амаш егетләрен чакырырык без безгә язалар чакырыгыз егет чакырырсың син аларны алар сөешми дә татарча ну динү сөйләшә башлады инде хәзер чакырырга була аның белән бик күңелле булыр беләм күңелле кеше енді ну зак сөйләмиләр барыбер егетләр кызлар күбесе бик сәләтле Чакырасы килә, ләкин менә шундый татар телләре сай булганга күрә, алар белән авыррак. Әйе, анысы бар.
Без җырчыларны, артистларны беләбез, ә менә фән кешеләрен белмибез. Чөнки без Идел журналы редакциясе белән уйлаган идек, менә кемне алырга була, кемне чакырырга була. Безнең бөтен тышлыкларда я җырчы, яки актер, яки тагын шундый сәнгать белән бәйле бик, фән белән бәйле кешеләр юк. икән. Беренчедән алар үзләрен чыгармыйлар, күрсәтмиләр һәм белдермиләр. Алар утыралар үзләренең лабораторияләрендә каядыр әйме. Аларны чыгарыр өчен эзләп йөрергә кирәк, чүпләп йөрергә кирәк каяндыр. Бәлки безнең кызыксынуыбыз да җитеп бетмидер бу өлкәләр белән. Без ничектер бер бер якка таба юнәлгән. Бәлки ул начар да түгелдер. Теге бер бер әйберне Идеальнырак эшләргә тырышасың, ләкин шул вакытта башка әйберләрне сизми каласың. Менә мин кичә генә әти белән сөйләшкән идем, әти әйтә, менә шундый журналист, көчле журналист бар, шундый, э, шундый кеше бар дип миңа сөйли инде. Мин әйтәм, менә белми аны халык. Бу бит инде менә ул эшләгән ничә еллар буе, ләкин аны халык белмичә, истә калдырмыйча ул китеп китер, ну, үлеп тә китергә мөмкин. Андый әйбер минем өчен бик авыр кабул ителә, чөнки мин әйтәм, ничә без э, шәхси брендны үстермибез. Үстермибез. Әйе, Рәмзия Ризвановна белән шуны ук сөйләшкән идек. Мин... Әйе, мин бөтен подкастларны карыйм. мин хәр цитатлар биреп утырам. Син чынлап та безне карыйсың? Әйе, мин карыйм һәм комментарийлар калдырам һәрвакытта да. Син күрдеңме? Мин сиңа җавап бирдем, рәхмәт. Кызлар сез ут дип яздың син. Әйе, менә мин әйтәм, әтигә әйтәм туры. Мин әйтәм, син ничектер үзең сизеп алгансың, шәхси брендны эшләргә кирәк икәнен. Мәсәлән, әтинең теге Э, шәхс якорь дигән әйбер бар аның э, якорьны уңайсыңдыр инде име истә калдыра торган әйбере ул э, якты төрле төстәге галстуклар киеп йөри менә шуның өчен эшлиме аны ул аны белмичә теге сизмичә аңламыйча интуитивно аны эшләп бара ул бер әйберем әйтәм анасам әйтәм син социаль челтәрләрдә көн саен кемнеңдер туган көне яки ниндидер даталар турында язып барасың бу теге минихановның исәнмесез шактый актив алып бара дип әйтер идем юк менә активлыктан түгел ул Бер үк әйберне даими рәвештә озак эштә баргачтын, кеше уйлый башлый, ассоциация барлыкка килә. Аха, әле әйбкә кереп чыгыйм әле, карыйм әле, кемне куйган микән ул бүген дип. Менә. Ә теге Миниханов исәнмесен куеп бара, ничә еллар буе инде без аны хәерле иртә. Хәерле иртә. Без аның зданиесен күрәбез дә, бит аңлашыла. Бу теге, ну, манзараны күрәбез дә инде. Аның тәрәзәсеннән чөнки бу личный брендның, шәхси брендның бер өлеше. калганнарга да бәлки мәктәпкә кертергә микән, я университетларга кертергә микән шундый дәресне, кыскача гына курс. Шәхси бренд ясау дәресе. Әйе. Әйе, әйбәт булыр. Беркемгә дә камаушауламас. Бөтен кешегә кирәк.
Син куймыйсың икән э, социаль челтәрләргә үзеңне, димәк син син юк. Хәзер вакытта шулай. Минем ничектер э, кул җитми социаль челтәрләр белән шөгыльләнергә. Кул җитми һәм үҗәтлек җитми. Ә бәлки син, без миңа бик күшәйтә. Мин моны булдыра алмыйм, мин моны эшли алмыйм. Чөнки мин әйтәм, син аудитория белән аралаша белмисең. Аудитория белән аралаша башласаң, ул сиңа үзе әйтә башлый нәрсә куерга, үзе әйтә, куй, пожалуйста, әйдә чык инде, әйдә бушлай инде, әйдә моны эшлик, әнә моны эшләп карамадыңмы әле син дип, сиңа үзе әйтеп тора. Җиңелрәк була. Әйе. Һәм син, а, булар мине көтәләрмени, мин кирәкмени кешеләргә дип, син үзең чыга башлыйсың. Шуңа күрә әзрәк кенә көтергә кирәк, Аудитория сине үзе күтәреп йөри башлаячак. Шундый моменты бар. Таный башлаганнарын көтәргә кирәк дисең дә. Таный башлаган, ярата башлаганнарын. Ә яратмасалар?
Ну, барыбыз да яхшы кеше ич инде без. Шулай инде, иә.
Асылъярны куйсаң, бик күп э, не җыям, теге Асылъяр минем кызым. Э, бик күп реакция килә. Нәрсәгә дип уйлыйсың? Харизматичный ул чөнки. Бөтен кеше бала ярата. Бөтен кеше дә түгел. Ну, Юк инде. Күп очракта, күп очракта. Менә куеп кара, э, карт әбиеңне, я әбиеңне, э, социаль челтәрдәге нәкъ шулай ук шундый реакция. Чөнки э, кеше үзен шунда ассоциацияли, үз әбисен искә төшерә. Э, яки баласы булмаган кеше, мин дә шундый бала буламыни, мин дә шундый харизматичный бала булырга мөмкинмени дип сөенеп, ул да сиңа шуңа күрә лайк, комментарий калдыра. Ә, ә без олайгачтан әзрәк кенә инде кешегә кызык булмый башлыйбыз. Йә картаерга кирәк, йә мәңге бала булып калырга кирәк. Э, теге э, Шнурның, э, Ленинградның солисты, аның шундый шигыре бар е, балаларны рәттән тапмагыз, балаларыгыз лайкларны әзерәк җыя башлагачтын икенчесен табыгыз дигән юллары бар. Ям итәм, менә бит, менә ул аңлаган аны итәм. Кочан икенче баланы табасыз? О, сорама.
Бик миннән теге бөтен туганнарым сорый инде. Бөтен бөтен Сезгә түгел, малай әни кирәк тапма, бит инде, тапма. малай кирәк. Русланга малай кирәк. Диләрме? Әйе, әйе, ул да шулай дип әйтә. Ул синнән көтәме? Ул миннән көтә.
Мин аңа бер да шортлар куйган идем, ул бөтен шортларны ү- ү- үтәде инде. Мин сузам. Чөнки мин э, ял итәм әлегә. Һәм миңа менә яңа гына әнилек ошый башлады. Ә башта шамаган име? Юк, ул бик күңелсез минем өчен. Сөйләп җибәр әле менә бүлешен. Нәрсәгә? Ә, чөнки
миңа гомумән алганда, мин балалар яратмый торган кешеләр исәбенә керәм. Миңа гомумән алганда бөтен балаларга да барыбер мин бик яратмыйм балаларны, үземнекеннән кала. Әлбәттә.
Менә ә, шуңа күрә теге бала кечкенә булганда ул сөйләшми дә. Аның белән бер нәрсә турында да сөйләшеп булмый, бер нәрсәне дә эшләп булмый. Теге Ятканда гына инде йоклатасың, торгызасың, ашатасың, йоклатасың, торгызасың. Һәм бу бик күңелсез. Һәм шул ук вакытта син ирекле түгел. Әйе, ирегең югала.
Әйе.
Ә менә бала тапканнан соң депрессия була диләр ичен хатын кызлар. Булдымы ул син сиздеңме? Юк, юк, юк, миндә бернинди дә депрессия булмады. Мин ниндидер э, теге бераз гына гормоннар тәэсирендә үземне шактый әйбәт хис иттем. Һәм без э, мин пандемия вакытында бала таптым һәм без э, табигатькә бик еш чыга башладык. Ул вакытта без нидә, Питрәч ягында, Царевода яши идек һәм мин изоляциядә калдым, чөнки Царево ул шундый аерым шәһәр шикелле. Аннан Казанга барып җитү шактый авыр. Шуңа күрә без, мәсәлән, Асылъяр белән бәйли идек инде слинкка һәм без велосипедта җиләк җыярга чыгып китә идек. Ул шундый кечкенә вакытта. Бәхетле булып сизгән идеңме соң ул вакытта үзеңне? Хәтерләмим.
Ул вакытны хәтерләмим. Әйе, әйе, әйедер. Менә, менә шул моментларына әйе. Әйгә кайткач, инде ниндидер рутинага баткач, э, бигүк түгелдер. Ләкин бәхетсезлек, менә ул э, үзеңне туктаусыз бәхетле итеп хис итеп булмый бит шулай ук. Бәхетсез, бәхетсез булып түгел, э, әйе, бәхетсез булып тоеп, бәхетсез булып алырга яки туры вакытта гына син аңлыйсың, менә бу вакытта мин бәхетле булганмын икән дип, теге э, әйтәләр бит шундый риваят бар кол ләккән икән карапка һәм шулай курыккан курыккан инде карапта йөзергә һәм елый икән үкерә икән яңадан кайтарыгыз мине җиргә дип инде елый икән һәм моны тотканнар да диңгезгә атканнар бу бата башлаган моны чыгарганнар да Вот, монда шундый рәхәт. Ансыз теге әзрәк кенә сизеп алырга кирәк үзеңне бәхетсез итеп, бәхетле итүне сизеп алыр өчен, тоер өчен. Юк, бәхетсез итеп хис итәргә кирәк мин үзеңне. Бары тик үзеңне туктатырга кирәк һәм тирә-ягыңа карарга өйрәнергә кирәк. Мин аңладым, минем өчен бәхет ул сизү. тормышны сизү. Кайчакта син аны сизми башлыйсың, э, нәрсәдер күп-күп нәрсәдер эшләргә туры килә дә, тегендә барасың, моны эшлисең, сизми башлыйсың да, ашарга да пешерә кирәк, балны да сөйләштерергә, карга кирәк, аралашырга. Һәм аннан соң, мәсәлән, чыгасың эшкә барганда иртән, әле да кояш чыгып килә, Кыш кыш көне булса инде. Һәм карыйсың, каргалар оча һәм синең музыкның уйный анда казах музыкасы бик туры килә бөтенесе дә һәм син сизәсең тормышны һәм ул бәхет. Ә хәзер син кайсы якта яшисең? Шуны Ә мин хәзер без Сталинка сатып алдык Казан үзәгендә.

Сиңа ну, һәм курс, әтиәниләр ярдәм курс итәрлек. Курс ачырга кирәк, ничек экономить итәргә? Э. Ничек итеп бәхетле итеп үзеңне сизергә? Э, менә хәзер бит инде кыш э, урамда. Һәм ничек син менә шагыйрь буларак, шагыйрә буларак, җырчы, җыр язучы буларак илһам табасың менә мондый сорылыкта? О, бу бик... Мин менә шигырьләрне язмыйм хәзер. Чөнки шигырьләрнең кирәген тапмыйм кешегә. Ә, кеше укымый.
Әйе, кеше укымый.
Мин, мин беләсеңме, нинди критерий таптым үз өчен, үзем өчен нәрсә кирәк? Мин нәрсәне үзем потреблять итәм, шул кирәк. Һәм э, нәрсә өчен миңа акча түлиләр, шул кирәк. Әйе. Шуңа күрә җырлар язу бер яктан миңа аның өчен акча түлиләр, димәк, ул кемгәдер кирәк, һәм мин үзем тыңлыйм, димәк, ул кирәк. Ә шигырьне мин үзем укымыйм, һәм миңа аның өчен акча түләмиләр. Шуңа күрә мин аны язмыйм. Ә соңгы, мәсәлән, шигырь китабын алганың бармы синең кайчан булса да? Әйе, мин Разил Вәлиевне укыйм һәм Равил Файзуллинны укыйм хәзер. Равил Файзуллинны мин эш буенча укыйм. Аның кызык ниләре бар, мин аны эләктереп-эләктереп Ничек? Алымнары кызык.
Алымнары да түгел инде, аның ниндидер менә яшьлек вакытында язган әйберләре кызык кына.

Э, яки нинди булса да э, ыркыя апа э, утыра үзенең авылында һәм әтигә җавап итеп шигыренә шигырь яза әйе менә менә шулай эшли алам мин кстати җавап итеп әгәр дә күңелгә тия торган булса җавап итеп язарга була ә болай менә тик кенә барасың һәм анда син ниндидер кар кисәгенә басасың да ул синең йөрәгең кебек ватыла да һәм син шуннан шигырь язасың андый минем белән бик сирәк була Юк, менә мин шул менә шул э, комментарийларны күрәм дә, әтигә әйтәм. Әйтәм, син төне буе язып чыктыңмы, әйтәм, бу шигырьне. Бер бәлки төне буе түгелдер, бәлки берничә көн язгансыңдыр, әйтәм, язып, сызып, язып, сызып. Һәм ниндидер апам әйтәм, секундында, секундында әйтәм, синнән дә озынрак шигырь чыгарып сала. Бу нәрсә әйтәм, бу ничек? Э, ничек моңа кабул итте- итеп була? Ди, теге шагыйрьнең э, йөрәге әрнеми менә бу мизгелдә. Әрни димисең, әрнеме диме? Юк, әти алар бит беләсең җавап бирергә курка ул генийлар. Бәлки аңа авырдыр инде ул. Бәлки ул уйлыйдыр инде. Эх, нигә син миңа шулай язасың инде? Мин бит монда тырышып язган, ә син монда беренче чыгып килгән уйларыңны салып миңа монда Но аның бит сыйфаты да төрле, алар төрлечә тәэсир итәләрдер мөгаен укыган кешегә. Ә син үзең укыйсыңмы шигырь? Минем шигырь китабы бар үзем белән, мин йөртәм аны. Һәм күңелсез булган мизгелдәрдә бер-ике юлны укыйм. Богасың.
Әйе, ул кызык сборник, мин яратам, ул СССР вакытындагы бөтен булган союзный республикалардагы булган шагыйрьләрнең әсәрләрен татар теленә тәрҗемә иткәннәр дә Бәлки ул китап миндә дә бардыр әле. Кечкенә генә ул китапчык шундый. Э, Сэр, дружба народ, ничек шулай атала инде ул. Һәм ул татар анда Зөлфәтләр тәрҗемә иткәннәр, Роберт Миннуллин тәрҗемә иткәннәр ул шагыйрьләрне татар теленә. Һәм миңа шунысы бер ошый. Миңа ниндидер эстон, ниндидер якут, э, казах э, шагыйрьләрен мин татарча укыганны, миңа шуны сокландыра. Һәм ул, әлбәттә, СССР чорында нинди шигырь язганнар инде. Ленин яхшы, без әйбәт, син тегендә, мин монда дигән. Ләкин барыбер мин әйтәм, ох, ох, әйтәм, мин дә, минем кулымда нинди тарихи кисәк. Әйе, ул яктан кыйммәте бар шунда. Мин шуңа күрә аны үзем белән йөртәм. Йөрисең дисең, Ями мюзикның концертларына? Әйе, барысына да йөрергә тырышам. Кемнәрне яратып тыңлыйсың? Миңа һәрберсе дә ошый. Кәефкә туры килергә тиеш инде ул. Мәсәлән, Илгиз Шәйхразиевның харизмасы ошый миңа. Э, һәм аның бөтен стильләрдә дә җырлый алуы ошый. Э, Гауганың э, әдәбият әдәбият ягыннан сүзләре ошый.
Ул чыннан да бик Аларга кем яза? Үзе яза ул. Аскар үзе. Ие, ие. Ул ул шагыйрь, чып-чын шагыйрь. Джунаның теге бераз гына транска китәргә кирәк булган вакытта тыңлыйм. Назыйм, ачу килгәндә. Миңа минем Назыймны ярсырга кирәк булганда, битем ян тыңларга яратам. Без кайчакта өйдә кат итеп кычкыртып куябыз да һәм бик кат аны котырып алабыз. Теге энергияне чыгара кирәк булганда. Негатив һәм позитив энергия. Менә ул да бит шагыйрь.
Әйе, әйе, әйе. Аны нәкъ менә шундый кырыслыгы өчен һәм шундый кискен булу өчен яратмыйлар, ләкин чынбарлыкта, әгәр дә укып карасагыз текстын яки текстын тыңлап карасагыз, ул бик бик кыйммәтле текстлар. Әнигә күрсәткән идем э, Назимның теге чыгышын. Абау, ди, коточкыч, митем, хәзер син моны карадыңмы, әйтәм. Хәзер мин сиңа текстын бирәм, әйтәм. Менә текстын укып кара. И тексты шуй. Әнигә. Ләкин менә шәрә чыгып, теге кызылга батып, ниндидер балаклавалар кию. Ә миңа менә киресенчә аның э, тулы образы шул, ягъни шигырьләре дә шундый булуы һәм кыяфәте дә шундый булуы, туры килүе. Гомумән алганда аның бит текстлары да бик э, критичный дип әйтик инде. Э, һәм ул бик ихлас булып тоела миңа. Чөнки мин аның мәсәлән кайбер җырларында сикергәли-сикергәли җылыйм. концертында булганда. Әйе. Чөнки ул чыннан да җылыта торган, күңелгә тия торган текстлар. Э, Утфестта булганда, Чаллыдагы Утфест, э, Назым кире китте ну гримеркага назымны белгән кеше инде белә ул шундый тыныч әйе ул э, киресе усалның әйе чынлыкта кереп китте ул гримеркага мин э, сәхнәгә чыгып ну хәзер сезгә чыгачак монда усал дидем дә э, төшсәм гримерка анда усал тора мин шухал куркып киттем назыйм торам усал торам инде усал тора аңлыйсыңмы и ул шундый үзгәргән образга бер ун минут эчендә ул инде үзенә инде рәсемнәр ясаган тәненә һәм ул икенче кеше бу әйе ул гаҗәеп бер нәрсә Шуңа күрә әйтәм бит, без аны менәм дә чакырасыбыз килә, бер караганда подкастка. Ләкин ул интервьюлар бирми. Ансы да бар, ләкин мин аның бер уем бар, фикерем бар. Ул образыннан чыгуын курка. Кеше аның образыннан чыкканын белсә, ул икенче икәнен белсә, күп кеше, бәлки аларга да шундый, а ул мондыймыни, ул шундыймыни. Мин калса, аннан куркырга кирәк түгел, аны бит инде сценический образ икән, барыбер кеше аңлый сәхнәдә шулай иттереп күргәч. Без бик э, кызыксынабыз, бөтенебез дә Илле журнал редакциясе дә бик көтә. Аннан берәр ди җавап безгә без гел сорыйбыз. Мин яздым бит аңа.
Мин яздым һәм иң кыска җавап булды ул. Э дип Юк, кырч. Юк, кырч, юк, короче, ди. Юк, кырч. Бетте. Шуның белән шул. Митәм ярар кеше әзер түгел. Син әзер түгел. Син әзер түгел.
Шулай дип яздым саннан соң. Шулай дип яздым, син әзер түгел. Юк инде. Мин аны теге чокырга куркып та яздым, күзен күзен йомып. Ансы бар. Әйе. Хәм без синең белән әзрәк кенә сафлык турында сөйләшеп аласы килгән синең белән. Сафлык сүзен мин шәп сайлап алдым сиңа менә бу темага. Чөнки син чыннан да менә үз шигырьләреңдә бу тема барыбер аңкый кебек. Ничектер син аны ничектер шундый Мин бәлки ул сүзне дөрес аңламыймдыр. Син ничек аңлыйсың ул сүзне? Нәрсә ул сафлык? Мин дә ул сүзне аңламыйм дөрес. Менә шундый чисталык, аклык, пакьлык. Минемчә бу бу сыйфат күбрәк Сәйдәгә туры килә. Саф. Э, Сәйдә җырчыга әйтәсең син? Мин аны аралаштым бит. Юк бит. Юкмы? Ул шундый бунтарь булып чыкты. Сиңа син карамаган
бердән бер подкаст мин карама. Ха кайтам, кайтам да карыйм.
Шуңа күрә аңа әй образы әй чыннан да сәхнәдәге образы сафлык туры килә чыннан да. Ләкин ничектер мин сиңа бу тема сөйләшем килде. Чөнки без хәзерге вакытта э, бу э, кимеп бара кебек. Менә сафлык, сафлык, чисталык, гадилек. Сиңа ошамый? Э, ошамый, ошамый түгел. Ул бераз гына табигый түгел кебек миңа сафлык. Ә ике йөзлелек кебек тоеласың. Юк, ике йөзлелек түгел, нәкъ менә табигый түгел. Ягъни татарлар үзләрен ниндидер саф э, фәрештәләр кебек күрсәтергә телиләр һәм табигылы, табигыйлыгын югалталар. Һәм телнең дә шул шул исәптән. Мәсәлән, э, теге ниндидер чит телдән сүзләр кер, кермәвен кермәскә кертмичә сөйләшергә тырышалар чит телдән сүзләр кертмәскә тырышалар телгә ә ул бит табигый процесс безгә кайчакта кирәк кертергә Мәсәлән, мин Кытайда булдым, Кытайлар кертмиләр. Икенчесе. Әйе, ләкин Кытайның э, аларның культурасы башка, алар изоляциядә яшиләр. Алар инде бик күп гасырлар бу изоляциядә яшиләр. Һәм аларның ул табигый яктан да изоляция һәм Э, культур яктан да изоляция без изоляцияда яши алмыйбыз мин анда булганда э, э, макдональдска барасы килгән мин бит инде белмим кытайча анда макдональдс юкмы бар анда макдональдс бар мин бит аны күрәм бар ул мин таксистка әйтәм макдональдска хәтик алып барыгыз мине зинхар өчен макдональдс ди мин ул аңлашыла торган сүз бит инде таксистка син бирәсең юнәлеш макдональдс өчен ул аңламый мин әйтәм ярар ясыйм мөхәррифен, менә бай, логотибын ясадым да, әйтәм, а дип мине, метроға алды алып. Икенче төрле сүз белән әйтелә икән аларда. Юк, Макдональдс сүзе дә, аларның менә бу неймингны да үзгәртәләр икән алар. Әйе, бәлки ул Әйтелү авырлыгы белән бәйледер. Нәкъ менә теге Макдоналдс сүзен кертмәс өчен түгел. Мин аңлавымча, бөтен брендларның да аларга алар тәрҗемә итәләр үзләренчә. Бәлки. Менә уйлап кара, ничек алар кертмиләр. Менә бездә бит компьютер сүзен ничек тырыштылар? Мин син бәсен ничек компьютер сүзен? Санак. Санак, билге саяр. Әллә нинди сүзләр таптар. Керми бит инде ул, керми обиходка. Без аны ничек тырышсак та, телгә ятмый. Вертолет, боргалак, мәсәлән, сиңа уңайлымы боргалак дип әйтү? Әйе, минемчә дә шулай. Ул ниндидер менә ясалма сафлык бик әйбәт әйбер түгел кебек. Һәм бөтен әйбергә дә кагыла инде ул. Миңа бу мәсьәләдә Рабит Батулланың позициясе шундый табигый, Ягъни ул үзен ниндидер аксакал, теге ни аксакал, бик изге аксакал иттереп күрсәтми, аның татуировкасы да бар, мәсәлән. Һәм ул шундый ук бунтарь булган, һәм хәзер дә кайчакта бунтарь, бунтарь сүзләр әйтеп куя. Ятсыз мәкальләр сөйли. Мәзәкләр. Мәзәк.
Нинди мәзәк сөйләгәнең бар сиңа? Менә ситуациягә бик туры китереп сөйли дә ул аны, болай аерып кына контексттан әйтеп тә булмый.
урынында конкретно миңа түгел инде урынында нәрсә әйтеп куя да дигән әйе әйе
әйтеп куярга мөмкин ә менә нәрсә әйтте соң тел буенча мәсәлән мин беләм менә нурбәк тә байбулат белән дә аралашам алар нинди булса сәер әйтеп куялар да мен әйтәм нәрсә сүзсең бу зажигалка диләр алар миңа мен әйтәм Сез каян уйлап таптыгыз, аңа сүз юк. Без гомер буе шул телдә шул сүзне әйтәбез диләр. Мин Юк, булмаган сүз сөйләс. Әти шулай дип әйтте, әти шулай тәрҗемә итте ди. Әйе, аларның әтиләре рофлить иткән ахрысы. Бәлки, бәлки рофл булгандыр ул. Но аларда менә бар ул. Ала- Бу бер генә э, э, теге сиңа үрнәк әйттем мин. Алар күп сүзләрне ку- кулланалар, булмаган. Ну, ул бит һәрбер э, гаиләдә шундый әйбер бар. Мәсәлән, без спагеттины э, асыл яр аркасында сызыклы макарон дип йөртәбез хәзер. Ул уйлап тапкан әйбер сызыклы макарон. Шулай кала ул дигән. Ул хәзер шулай булачак безнең нәселдә. Ә болай борынгы заманнардан сызыклы макарон ашаганнар. Ә болай сиңа хәзер булып чыга бит инде теге батулалар арасында йөрисең син. Ә син кердеңме Союз э, язучылар союзына? Юк, юк.
Керәсең киләме?
Юк. Ничек?
Ә нәрсәгә?
Мин язучы дип, нидер премияләр, нидер командировкалар. Язучы булырга кирәк бит әле, мин хәзер менә шуның белән шөгыльләнәм инде. Мин проза язарга ияләштем, чөнки мин үзем проза укыйм. Һәм миңа проза өчен түлиләр.
Татар телендә язасың инде? Әйе, теге журналга да бастырган бар, аның өчен күпмедер акча китерә, ки- Гонорар. килә дә, әйе, я ниндидер конкурска җибәреп җиңәсең дә һәм менә бу кирәк икән дип уйлыйсың. Ага, ага. Теге Бонус.
Хикәяләр нинди э, теге хикәя булып төнде, романнар түгелдер әле. Юк, юк, юк, хикәя.
Ә нинди де стильдә, нәрсә О, турында? бу, бу мин э, параллель дөньяларны яратам. Чыннан да, фэн- Фрактал. фэнтези фрактал онда да фрактал була ул. Әйе.
Әйе, фэн- фэнтези, э, ягъни менә ул шүрәлеләрне, төрле җен пәриләр убырлар. Менә менә шул шуларны үзебезнең дөнья белән бераз кисештереп һәм бераз гына сатирический әйберләр язам. Комментарийларда калдыра алам ссылка. әйдә калдыр Әйе. мин укырым Ә, чөнки беләсеңме нәрсәгә сорыйм мин мин үзем татар телендә укымыйм хәзерге әдәбиятны бөтенләй Мин дә татар телендә укыйм. Ә син мин укыйм дидем син, син мин укыйм дидем. Ну, мин чит чит телләрдә укыйм. Чит телләрдә укыйм. Юк, татар телендә дә укыйм. Эш буенча? Юк, юк, эш буенча түгел. Кайчакта эләккәндә укыйм. Мин теге алай махсус нәрсәндер конкретно укымыйм, нәрсәдер эләгә, шуны укыйм. Ну, ешрак урысча эләгә инде. Шуңа күрә төркчә, урысча эләгә. Шуңа күрә шуларны укыйм. Мин менә күптән түгел генә укый башладым, теге басым ясап, татар телендәге булган теге Джек Лондоннарны, аннары да Бальзакларны таптым, әтидән алдым библиотекадан. Һәм мин аларны укыйм. Нәрсәгә дигәндә, чөнки менә бу подкастны алып башладым. Алып бара башладым. Чөнки менә Кирәк, ул хәзерге вакытта миңа тагын да күбрәк сүзләр, тел байлыгын арттырырга. Ә нигә? Ә татарча укыйсы килми, татар авторларын укыйсы килми. Ни өчен? Белмим, менә шундый блок тора минем. Менә миндә дә шундый хис бар, ләкин чын барлыкта алар начаррак түгел дөнья әдәбиятеннән. Э, шулай ук теге әйбәт-әйбәт әсәрләр бар. Алар бит Чит, чит ил әдәбиятында да шулай, теге бер язучының бер әйбере энҗе бөртеге кебек була, һәм бездә дә шулай инде. Бөтенләй бер гениаль булмаска мөмкин. Ә бармы соң шундый менә кемдер топ ясарга, ясасын ди миңа, әйтсен иде, әйдә, менә монда хәзер. Әйдә ясыйбыз үзебез. Ана, ул өчен укырга кирәк бит. Топ ясар өчен укырга кирәк. Максатларга бәйле, мәсәлән, синең әгәр дә рәхәтлек өчен укыйсың килсә, Ягъни син укыйсың һәм сиңа рәхәт, ләкин син сюжетны истә калдырмаячаксың. Туктыйсы килмичә укыйсы килә минем. Аңлыйсыңмы? Менә теге мин үземә куям, э, ничә укыйм мин. Иртә белән куям 10 э, минут, уянуга телефонны алмаска мин китап ята. Мин куям э, телефонны аласы була инде. Таймер куям 10 минутка. И уя- торасы килми инде тән иренә. Мин әйтәм, ярар, иренеп ятсын, но мин ун минут укыйм. Мгм. Мин ун Уяныр минут- өчен.
уя- уяныр- Һәм уяныр йоклап- өчен. яңадан йоклап китәсең китабыз нет. Юк, менә укыйм, и менә таймер булганга арка- аркасында гына укыйм. Ә болай таймер булмаса, беренче битендә үк ябып куерым, да алып куерым. Тике, Юк, менә шундый теләк укырга. Ә м, нон-фикшн урыс телендә булса яки э, тике, ну, мин күптән түгел менә укыган идем, менә бер, менә бер төне буе укып чыккан идем. Мин э, Мэтью МакКонахиның автобиографиясен. Менә миңа ул ошады. Өзеп булмый инде, менә кызык. Әйдәгез, э, комментарийларда язып калдырыгыз, сезгә татар, татар әдәбиятыннан телендә, нәрсә бик нык күңелегезгә кереп калган, нәрсәне укырга безгә? Әйе. Мин, ну, мин мәсәлән, шуны әйтә алам, э, Мөхәммәт Мәгъдиевның менә әсәрләре Ә, син аның нәрсә турында икәнен хәтерләмисең, абсолют рәвештән дә бернинди дә сюжет юк кебек тоела миңа хәзер. Ләкин аны укыйсың да укыйсың һәм сиңа укырга рәхәт. Аның я фонетикасында микән эше, яки ритмында микән һәм син укыйсың да укыйсың шулай. Галимҗан Гыйльманов бар, мәсәлән, ул, ул шулай ук кызык, кызык әйберләр китереп чыгара. әсәрләрен.
Мөхәммәд Мәһдиевнең без 41 ел балаларын укыганны хәтерлим һәм аны турында ул мәсәлән.
Бөтен кеше уйлый, менә 41 ел дигән укыгачтын сугыш турында дип уйлый бөтен кеше име. Мин дә шулай уйлаган идем. Алдым да бит авыл егетләре турында. Рәхәт, мин анда урын-урын белән хәтерлим теге карга ятып йоклыйсым килгәние дип әйбер дигән моментларын, дуслар белән уйнашканнарын, андый моментлар. Әй шунда просто менә тасвирлау гына ул. Тормышны тасвирлау. Э, шулай тагын укыла торган әйберләрдә над пропастью варжи бар. Э, алар менә ул яктан ошаган. Анда бернинди теге сюжет юк шикелле. Сен нәрсә турында икән аңлата да алмыйсың. Ләкин сен аны укыйсың да укыйсың һәм шундый пространс хәленә керәсең.
Әйе, андый бар. Әйе. Э, менә әни минем укып бара. Бөтен яңа чыккан китапларны, әсәрләрне, аның шундый бар, теге скорочтение, тиз укый торган гадәте, ул яхшы тиз укый. Хәм э, ул миңа әйтә, Ләйлә, нә моны укысам була, нә моны укысам була. Нә әни, әни, әнидән топ шеттереп була икән. Әйе, менә хәзер аңладым. Чөнки миңа әни гел теге тыктыра Ркәйлә буйның э, э, китапларын. Э, мин беләм, инде проблема әле. Мин аларны беләм бит. Мин аларны беләм. Һәм синең абстрагироваться итеп булмый. Булмый. Әйе.
Мин әйтәм бит, минем дус кызларым подкастны карамый, яки мин эшләгән эш белән эшләми. Чөнки алар мине икенче яктан белгәнгә күрә, аларга менә бу минем тормышым кызык түгел. Шундый моменты бар. Гәрчә киресенчә булырга тиеш кебек, әйме? Әйе, алар сине көтәсең.
Менә ярый әле мин хәзерге яңа дус кызларны таптым мин. Без мин эшләдем мин. Миңа 36 э, яшемдә мин аңладым, мин бер дус кызым юк икәнен аңладым. Бер мизгел. Мине дә шулар исемлегенә язып куел, пожалуйста. Син дә юк ни? Юк, юк, мин мине бар, мин синең дустың буласың килә. Ә, Сименс?
Ой. Комментарийларда язга, язгыз, кемне бу исемлек кәстергә. Мин бер дус кызым юк ие. Шунан соң хәми элеп куйдым менә бер э, теге элемтә дип бер сообщение. Мәйтәм, э, Ачам чат, аның атамасы песочница мәйтәм. Элек хәтерисезме, хәтерисезме, элек утырадык та әйтә, давай дружить, әйдә дус булыйк, дидек тә, и дус буладырык мәйтәм. Чебурашкадагы кебек.
И һәм шунда кереп тулды бер 70 кыз. Утырдык, утырдык, утырдык та әкрен, әкрен, әкрен. Менә хәзер анда 16 гына кыз калды һәм без бик якын дуслар. Ә сез аның алар белән күрешәсеңме син? Мин хәзер Казанда яшәмим, но Казанда яшәгәндә күрешәдем. күршәдем. Менә хәзер дә мин килдем менә берничә көнгә генә. Берсесе килеп өлгерде, мине күреп уны күрер өчен. Болай без аралашабыз көн саен ул чатта һәм анда бу там бер кыз күчеп китте икенче илгә, ләкин без барыбер менә үзебездә шунда ярдәм табабыз. Аралашу хатын. Сез нәрсә турында теге тормышта нәрсә булганы? Әйе, нишәдән нәрсә ошадың, нәрсә булды, нинди авырлыгың бар, эштә нәрсә эшләдең? Менә шундый бөтен әйберне белеп барабыз. Берәрсе әйтә дә, вот мине ул анда Мин аның белән ачуланыштым һәм сез ах, мәшәр кешелек поддерживать. Сөйле, әйдә сөйле, ул сөйли, без аңа язабыз, әйдә болай тегеләй иттереп. Менә шулай хатын кызларның менә дуслыгын үзәк кенә капладым, менә бушлыкны үземнең. Мин бит белмәйм, мин бит дус. Чип кеше аны әйтми. Шулай әйтергә кирәк, мен дус булабыз. Әйдә дус булдык дип әйшеннән дә. Менә э, шуңа күрә менә мондый практика булырга мөмкин. Чыннан да э, дуслыгыз булмаса, Ачыктан-ачык әйтергә кирәк икән аны, курыкмаска. Гаҗәп, бик гади, ләкин шундый өстә яткан хакыйкать булып чыга. Менә, һәм менә ул кызлар, әлбәттә, хәзерге вакытта мин күрәм аларны, и комментарийлар да калдыралар подкаст астында. Бустида, безнең хәзер Бустида аккаунт ачылды инде. Бустига да акча җибәрәләр. Әйтәм, менә бит, менә андый дуслар булырга мөмкинмени? Бер-беребезгә ярдәм итә торган проектларда. Ә теге дусларыңны нишләттең?
Язылмый торган. Беләсеңме, мин шундый Үпкә үлчәүне әйтәсе килми, мин шундый гафу итә белмим. Ниндидер дөрес эшләмәгән әйбер эшләсәләр, мәсәлән, берсесе иренә хыянәт итте. Име? Һәм мин әйтәм, ә ничек мин хәзер аны иренә күзенә карарга тиеш? Нигә син мине үзеңнең сообщник иттең? дим мин аңа. Аерылышырга аерылышам дисә, мин китмәсем, мин анда дус булырым, мин әзер, мин синең ярдәм итәм, әйдә, китергә әзер икәнсең. Юк, ул ире белән калды, ә мин карый алмыйм ирне. Мин кысасым килә. Аңлыйсыңмы? Аңлыйм.
Вот, шуңа күрә берсе шулай китте. Хәтта андый хәл булса да, нәрсәгә аның турында башкаларга әйтергә? Әйе, ул мине, ул миннән көткәндер инде бәлки. Поддержка көткән микән?
Ә мин андый әйберне теге түзмим. Беләсеңме, мин бер сериалны караган идем, э, Секс в большом городе, син карагансыңдыр инде. Караганы бар, инглизчә караган идем. Әйе, һәм анда Сара Джессика Паркерның героинясы Кэрри э, үз егетен күрә икенче хатын кыз белән һәм кыса. Мгм. Һәм син дә шундый ук Ә хисләр мин гел кичердең. шундый хис, мин гел кысасым килә. Мин әйтәм, ничек, ничек менә мин әйтәм, оказывается, мин генә түгел икән аны. Мин физик, э, менә физика минем шундый. Мин киноларны да караганда да булганда мин карый алмыйм андый киноларны, если хыянәт булса. авыр хис итә, кабул итәм. Нишләптер, миңа ярамый андый бер. Бу бу турыда беркайчан да уйлаганым юк иде. Син андый, э, син үзең ничек э, э, бу темага? Хыянәт, хыянәт кәнчек карыйма.
Сафлык темасына кереп китәсе керең генә. Мин гомумән алганда бик ачык бөтен менә төрле-төрле мөнәсәбәт коручы кешеләргә. Ягъни теләсә нәрсә эшләсеннәр дип карыйм инде мин. Э, минем өчен нормальный күренеш кемдәдер ачык мөнәсәбәтләр булуы да. Юк, ачык мөнәсәбәт. Ике кеше бергә ну, икән. Хыянәт, э, әлбәттә, нигә нигә әгәр дә синең башка кешеләр белән йоклыйсың яки ниндидер романтик мөнәсәбәтләр корасың килә икән, нигә син аның турында баштан ук сөйләшеп куймыйсың партнерың белән? Миңа калса шулай. Ну, минемчә, э, ишек башта ябылырга тиеш. Мен Әйе. яңгыр әйтәм. Син башта ишекне яп, бетер менә бу э, яраткан кешеңне э, син яратмый башлагансың икән, икенче кеше барлыкка килгән икән, димәк син бу ишеген ябылырга тиеш, аннан соң син инде икенче кеше белән булырга Мин килешәм, килешәм.
Менә. Бу э, им- эмпатия дәрәҗәсе бик түбән дигән сүз. Яки син яратмагансың аны, шуңа күрә хыянәт иткәнсең. Чөнки әгәр дә син кешене яратасың икән, син аның өчен, син аның хисләре өчен борчыласың. Чыннан да ике кешене дә бер юлы яратып булмый кебек тоела миңа. Белмим, бәлки мин ялышамдыр. Бәлки кемдер әйтер, "Юк, була" дип. Белмим, бәлки буладыр. Бар бит шундый порлар. Бар. Ну, без э, табигый яктан караганда барыбыз да полигам, моногам түгел. Ягъни ул безгә хас, ләкин безнең һәрвакытта да менә Социум безне шулай өйрәткән инде, име? Юк, юк, ул социумда түгел, безнең эмпатия дәрәҗәсенә бәйле. Ягъни без, без шул дәрәҗәдә эволюцион яктан эмпатичный булганбыз, чөнки безгә баланы тәрбияләп үстерү өчен, аның ниндидер теге үз-үзен карау дәрәҗәсенә җитәрлек яшенә кадәр без бер-беребезгә бәйле булабыз. Чөнки без Элек бер-беребезсез исән кала алмаганбыз. Әйе. Шуның шуның аркасында да гормоннар, фәләннәр, төгеннәр бәйләнгән.
Бәйләнгән.
Э, нәрсә турында сөйлидер оныттым инде юк менә алиса э, кара менә бар бит полигам дидең син ә иә менә шуннан шуннан башлыйм хәзер бит инде ир атлар сөенеп куячаклар ага чыннан да дөрес икән әйе ләкин хатын кызлар да полигам чөнки бер үк э, видта мәсәлән самкалар һәм самецлар төрле полигам һәм моногам була алмый Ә алар бит әйтәләр, менә безгә ярый өч хатын.
Әй, әйтсен, әйтсәләр соң. Ансын да аңламыйм. Миңа монысы да шундый авыр кичерелә. Хәзерге вакытта яңадан бит кайта башлады мода индиме? Өч хатынлыкка.
Өч хатынлыкка кайта башлады. Аны әлбәттә инде закон ягыннан бу тыелган, ләкин барыбер нишләптер менә бу хәзер андый бер Синең күңелеңә тияме ул?
Ну,
минем гаиләдә андый әйбер була алмый, әлбәттә. Ләкин кем кайсыр кызлар әйтә, менә мин утырып торам ди, иреме ну, кичке аш ясадым ди, һәм бу килеп утырды ди. Хәзер бер 10 минуттан соң монда кыз керәчәк, һәм ул минем икенче хатын булачак ди. Ну, монда э, баштан ук сөйләшеп карар кирәк һәм шартларны кабул итәргә. Мәсәлән, син кабул итәсеңме? Шулай мөмкин, шундый мөмкинлек булуын. Я кабул итмисеңме? Менә ул сөйләшенмәгән булган һәм ул кая китсен? Ну, сөйләшенмәгән булгач, э, анда бер нәрсә эшләп булмый инде. Ну, хатын кызлар бит төрле була, кемдер әйтә ала, юк, э, чыгып ычкын моннан, Айса үз хатының, икенче хатының белән дип инде, ә бусы ризалашкан инде. Ничектер. Ха- Сөйләшмәгән булса да, алдан сөйләшенмәгән булса да. Бу минем өчен куркыныч, аяныч. Чөнки менә әйтәм бит, кызларның холкы төрле булырга мөмкин, дә түзә ала. Менә шуңа күрә эротический шигырьләр кирәк тә инде. Чөнки син э, шуннан башлыйсың, үзеңнең теләгеңне шигырь аша җиткерәсең, сүзләр аша җиткерәсең. Аннан соң үзеңнең границаларыңны выстраивать итәргә өйрәнәсең. Юк дип әйтергә өйрәнәсең, әйе дип әйтергә өйрәнәсең. Бәлки, бәлки шуңа күрә кирәктер ул. Син безнең подкастларны карап бара торган кеше икән аңлашылды ки, һәм син беләсең, бездә юрау бар. Әйе.
Һәм безнең юрау әзрәк кенә үзгәрешләр керде. Хәзерге вакытта без сезнең белән тыңлаячакбыз. Дофаминовый юрау.
Әйе, дофаминовый юрау булачак. Һәм мин сиңа хәзер бирәчәкмен 5 җыр сайларга. Һәм син шул бер җырны сайлап алачаксың. Әйдә, башта сорауны уйлый тор. Инде сорап бирәбез җырларга. Ләйлә кашан бала таба булды инде. Кыямәт көнне хатлы. Так, яра, уйлыйм, уйлыйм.
Димәк, табам. Усалның концерты турында сорыйсы килә, кашан була? Юк, аю кашан, кашан булмас инде, кашан булды. Кашан булды? Кашан, менә кашан дигән сорау булды бит инде. Ә, әйе. Әйе. Һәм нисә сорыйсың? Усалның концерты нәрсә? Усал, усал интервью бирәчәкме?
Е сиңа, е миңа. Әйе.
Кемгә булса да. Икебезнең бер Идел журналына э, усал интервью бирәчәк. Әйе, ясә ярар.
Идел журналына. Бергә алырбыз.
Безнең монда 5 э, җыр булачак име? Алар барысы да Ями Music э, лейблында чыга һәм аларны барысын да тыңлап булачак төрле площадкаларда. Маны тыңларсыз дип өмет итәм. Һәм хәзер яратабыз сезне. Әйе. Һәм син хәзер сайлап алачаксың. Язлар дигән җыр Эльмира Калимуллинаның. Тиесез Илгиз һәм Эльмира Калимуллинаның тагын Галәмчегем Фәүзия, Мәхәббәт сынаулары, Азат Гыйлметдин һәм Иттифак һәм яңа җыр, Зәрнәнең яңа җыры чыкты бит. Мин аны тыңламадым, әйтеп тыңлыйбыз шуны. Хамай.
Әйдә, э, ничәнче э, минут, секунд? Монда 4 минут та 43 секунд. Күп, күп. Әйдә, уртасы булсын.

Өскә калка башлар, аска бата башлар. Колмак. Өскә калка ташлар, өскә калка башлар. Син дөрес аңлагансың, әйе. Төпкә бата колмак, колмак кына бугай. Ничек без моны юрыйбызга? Нәрсә эшли усал? Бөтен кеше якын. Бирми дип алай мин моны.
Колмак кына бата булгач.
Эх, усал, усал. Син шундый усал. Вот син колмак. Мә сиңа колмак бул. Ну менә бу җыр, бу Зернәнең яңа җыры. Моны хәзер мин плейс, мин инде плейска куштым менә бу җырны. Сез дә кушырсыз дигән өметтә. Син дә. Мин кушам һәм тыңлаячакмын. Әлбәттә.
Шуның белән шул. Рәхмәт.
Рәхмәт.
Кайнатма.